Ihi a gma-tneɣ Karim, di tazwara, ad k-iniɣ d acu i d iswi-nwen i d-ssufɣen l'application yakk d clavier azul s umata i wid yeɛni i yeṭṭafaren aḥric n tira n tmaziɣt yakk d l'informatique, d acu ara d-tiniḍ ɣef yiswi-nwen? Akka, iswi-nneɣ, a Ali, a gma, nekkni yellan deg uḥric n l'informatique, iswi n

beṭṭunen neɣ d kra daɣen ad k-id nniɣerṣiwen d kra n ddwan daɣen ad k-id-nikuler akka neɣ initen d d wayen nniḍen tisemhay d ussan yakk daɣen ad k-id d ayen d-icudden ar wussan neɣ ar lecɣur useggas akka. Syin ɣer-s imdanen ahat walan lkontenu aṭas n yimdanen i t-yeṭṭfen s ccuq

Dɣa Karim tira s tmaziɣt d ayen akk i ɣ-yeɛnan, lameɛna d ayen i yeɛnan abeɛda, iɣerbazen ama d wigad n tgridi neɣ neɣ n tudwit, am wakken daɣen nekk d ayen yeɛnan tidukkliwin tidebsanin tqeddcen deg unnar. Amek i tettwaliḍ yeɛni tidukkliwin-agi tidebsanin akked iɣerbazen s umata, ma yella fkan azal ilaqen i wayen akka d-snulfan i wakken ad sqedcen deg unnar

takati tella tdukliwin yellan d marrawid iqeddcen s tmaziɣt iqeddcen ɣef tmaziɣt iwakken ad naf d acu ara t-id-yewwi ccɣel-agi d amaynut ferḥen mliḥ mliḥ labeɛda ma meslayeɣ-d ɣef yiselmaden i k-yennan am akken-nni ttawil-agi yessazeddaɣ iwakken ad nettḥemmel i ugrud ad nettḥemmel i win

ar yemdanen i wakken ad ḥemden l'application agi s ttawilat agi atrar xedmen daɣen kif aṭas imdukkal-nneɣ yettilin di lɣerba akka ama i dderya-nsen wayen i ɣ-yesferḥen mliḥ mliḥ akka nesɛa-ten d imdukkal akka tiwaculin-nneɣ daɣen akkit

Atan yewweḍ-d unebdu Ad neṛwu timeɣriwin Alma d ṣṣbeḥ ad ncennu Tiɣratin a tilawin Sliḍ i win yeḥmel Ṛebbi a bab Yeṛwa zhu d lefṛuḥ yak ur tettḥewwal Yesɛedda anebdu akken s-yehwa Eh, maca am nekni n buṣaṛ n nɣir

Ccetwa tusa-d tallit-is. Adfel yuɣ-d yakk tiɣalti. Yessaweḍ ula ɣer taddart. Qeflen iberdan. Zemmant tebbura. Lǧar ur iteffeɣ ɣer lǧar.
D acu telliḍ txeddmeḍ di tmayem, mi akken iṭij yessibrik udem? Eh, lliɣ xeddmeɣ timeɣriwin, qedceɣ deg uraren, znuzuyeɣ leḥnin n tbuɣarin. Asmi lliɣ jemɛeɣ irdiren, keččini tettẓemmireḍ?

Tura ha teḥman ifarrawen-is si ccḍeḥ, akken sida lemtel-nni i d-ǧǧan imezwura, a win yezhan deg unebdu, di ccetwa i dda ɛeryan. Tfuk tefsut, tura-d ṣṣmay, tekkaw tmurt, qqren ula d isefen, wi bɣan tuẓ.

iwezzlanen neɣ iɣezfanen neɣ deg usṭamineg d ayen yeḥwaǧen aṭas n yidrimen. Am akken neẓra ass-agi deg tmurt-nneɣ ulac li producteurs yesɛan tamussni, ma ad niniɣ tamussni yeɛni ɣran deg uḥric-agi la communication, ssnen lqima-agi n yidles i wakken ad t-id-ssufɣen. Ma yella tmugrem kra n wuguren i wakken isura asaru-agi d-ssufɣen awezzlan yak deg yesɛa-agi ad nini ad yaweḍ ɣer lɣaci ad yaweḍ eh, s imdanen ara t-iwali abeɛda eh, ad iniɣ di tilivizyu di tilivizyuwat di ttili useqdec n tmaziɣt eh, di tmurt-nneɣ neɣ berra tmurt-nneɣ syin akkin ma yella daɣen-it zemren imdanen ad t-id-aɣen DVD i wakken it daɣen-it d ayen ara ten di ssuq ad t-id-aɣen ad t-walin warraw-nsen ad t-walin deg uxxam amek i d-yella ccɣel-agi, xaṭer mačči dayen mačči dayen isehlen ass-agi asufeɣ eh, neɣ di DVD neɣ di sura, imi eh, dayen yiwet n taluft iswayes i ilaq ad d-lhun imḍebbren deg yidles akked ttrebga. Xaṭer am akka d-nniɣ, yeqqen-as aṭas n yidrimen, yerna ur ttafeḍ ara win ara k-id-yessufɣen, eh, udaɣen-ik

Ahat ur teqqareɣ ara ur ttqiyim ara lxedma-nni-inek, maca yezmer ad k-tt-yessutu kan d lxedma-nniḍen, axeddem n watmaten-nneɣ, kul yiwen d ttawilat-ines, kul yiwen daɣen d iswi-ines, akka ur s-yettak ara azal i uxeddim-inek, maca daɣen akka-id nekkni leḥmala nḥemmel ayen nexdem.

dɣa nettwali aḥric-agi yeɛnan di Saɛmimi, abeɛda aselled i ixeddar-d Ɛebdu Arrac d yiwen n wazal meqqren i yedlisen-a n teqbaylit n tmaziɣt, d acu kan, Mass Karim Wuld Belḥaǧ, nettwali deg waṭas n tilivizyu-wat i d-yeffɣen taggara-agi, ur ttmuddun ara aṭas azal i warrac, abeɛda ad twaliḍ ulac aṭas n yidis-a, ad tafeḍ d awal kan i yimeqqranen,

timucuha niḍen teqbaylit zungur mqidec belɛejjuṭ iwakken-it idles-nneɣ n teqbaylit ad yeffeɣ yani si timawit seg idlisen ad twalin di tilivizyu n tmurt-nsen neɣ di tilivizyu atagi d-yennulfan timaynutin d acu tettwaliḍ d acu ilaq ad yettwaxdem sya d asawen i wakken it ad nesɛu ula d nekkni amkan-nneɣ am nekkni am leǧnas.
Akka, tanemmirt meqqren d aseqsi n wazal-is, akka ur d-qqareɣ ara kan d acu izemren ad yettwaxdem akken neɣ d acu i nexdem nekkni i wakken ad yeldi wannect-agi, axaṭer asmi newwi aẓeṭṭuc akked uṭṭuf d tilivizyu, nekk s timmad-iw mmeslayeɣ d yimḍebber amezun n tilivizyu n tmaziɣt,

yessutur d tadrimt meqqren, nekkini ad t-id-iniɣ akka neqsed aṭas n yimdanen, ur qsideɣ ara kan akka ɣer tilivizyu, axaṭer mi mmeslayeɣ yid-sen fehmeɣ d akken am akken ad d-iniḍ mačči d tiwwura i d-ɣelqen, maca tisura ur llint ara deg yifassen-nsen, lukan ahat nessaweḍ ad d-naf wid ara yilin yid-neɣ mačči

ur nesɛi ara tadrimt-is ara nexleṣ une telle production yerna mačči d ayen meqqren par rapport ad wayen ahat i s-id-ttawin ayen nniḍen ma nseddan-ak-id wid yellan deg uḥric akka d amsa di tmurt n Lezzayer s umata neɣ wid yellan akka yezmer ad yaweḍ cwiṭ nnif ɣef tutlayt neɣ ɣef yidles amaziɣ nettwali seɛɛun ad ttnidin akteṛ ar yiḥricen nniḍen wala ad ldin tadrimt-nsen i uḥric-agi n la production. Akka safi nufa-d sin wuguren, annect-agi yezmer un producteur ad yaker taqejjiṛt ur d-yaf iman-is weḥd-s, yettraǧu kan melmi ahat ad yewɛu taswiɛt i wakken ad yexdem

eh, telli maca ur telli ara imedden yerkuli telli kan kra eh, n yimdanen ilemẓi-agi yebɣa ad yexdem ma yesged wati-is wakal-is tmurt-is iḥemmel-iten ma yesged amek i taruq ur d-yufa ara akka yexdem ayen xedmen akk wid yellan am netta dulu timdukal-nneɣ tiwaculin-nneɣ d leḥbab-nneɣ i iruḥen xedmen dimarc

ad iɛic wid wid yir lxir i wakal-is ad yerr lxir i lwaldin-is wid yerr lxir daɣen-agi i tmurt-is akken wagi d leftit-nnes maca kan ad d-smektiɣ iɛedda d tilivizyu tis rebɛa zemreɣ ad d-iniɣ d yiwen ma xedmeɣ asenfar ur t-xedmeɣ ara kan axaṭer bɣiɣ ad t-xedmeɣ maca xedmeɣ-t i wakken ad yaweḍ ar wid i t-id-xedmeɣ

tikwal ttwalin kan ayen ileḥḥun am akken ad zzenzen kan sselɛa awid kan ad d-awen aṣuṛ ur smuqul ara ayen yellan daxel attan taluft tura ass-agi llan wigan ssufuɣen isura xeddmen la production iman-nsen anect-i daɣen tilaqen-ak aṭas n yidrimen i wakken ad ssufuɣeḍ akka amek i tettwali taluft-agi xaṭer ass-agi ilaq ad t-id-nini ulac amar deg uḥric akk n tmaziɣt usufuɣ n tmaziɣt

awal tidi s lferḥ meqqren ad d-nuɣal incallaḥ i wakken ad d-nmeslay ɣef isenfaren imaynuten. Tanemmirt aṭas Mass Karim Ould Elhaj akken i s-qqaren zik, afus deg ufus, taɛekkumt ẓẓayen ad tifsus, ihi nessaram yal wa ad d-iger afus, imi akin tanemmirt meqqren ɣef leqdic-agi-nwen, imi d ayen ara imudden afud neɣ lǧehd i tmeslayt-nneɣ d udlis-nneɣ. Wigin i d-yettwalin akka awal tidi,

meɛtmad s tmaziɣt yakk d isufeɣ daɣen-it n wayen yeɛnan isura ama deg yisra anime neɣ d isura imeẓyanen. Tanemmirt aṭas Masud Belḥaǧ, afud igerrzen. Nessaram ad d-nemlil sya d asawen deg yisenfaren ara d-theggim. Inam-aɣ-d kan i wakken wid i d-yeṭṭafaren Awal TV ad ẓren d acu i yellan deg unnar, d acu i ilaq ad ixdem yal yiwen deg-neɣ i wakken am akka d-nniɣ tamaziɣt-agi taqbaylit agi tettili i kan d awal ilaq ad naru yis ilaq ad t-nesseqdec s ttawilat atraren tanemmirt s waṭas a timlilit